Lubok lok, lubok lok, apwoyo bino wi nino matin i kaboko lok ki gunya. Dong video matin ni lakelle botwu bedo kongo ma yom ma gilwongo ni Anakin. Man ni eni kongo ma donyo i kumi ka rem mo tye en rweyo kumi ki iye kuca. bal gukigi i ngutgi, pinge weng bedo rok rok rok rok rok ci in tung bedo agonya ineno man ni eni gin waci ni ka an aye boko lok nongo myero abed ta nongo ne eh man pwony ma gin omiyo eh dano aye pwoyo ma pud kwo pe kuman dong ma peya an ameri ki lok atinni. An kong amito atitti in dano ma ibino kun itye ka neno video cik me ot kany tye ya ka mo keken in ci irye welo ba cik tye omyero in ibin aye otta dong cik ma tye ene namba acel in myero inen ni in idoko member me kaboko lok. Dong i leb munu me gin ma watye ka timone ni gilwongo ni subscription. Man eni tyen lok ni in itye ka cone, itye ka gweto nyingi ni in dong itye labok lok. Idong dong gutok keken ma ma ka in dong ineno igwero ni tam otok dong poto i address ni pap. Ineno? Tim igweto an atye ka neno nying dano kacel pien me acwal kopiya otok pa lubok lok komiti cawa ni tye ka tiyo tic me aura i kin piny ineno wa co ma nongo ojwir cito bedo ki bar ki ngo dong pe ye nyamo nongo ma ngecce ni ki gang maya kong wun ne lutwa koyo ni mako lamego nyo kici kici kici ma bara niya myero abol i kome. Ka wek wiye ocak tic. Dong, me dugu cen, in ka dong in inen de itimo subscription, eh? Kita cik waco ni, gina in de idong ke, di ulang, ti ulang tye ba. Hmm? Ulang katoli, ulang cemej, di oko. Ka in idiyo ulange enone ni, hmm? Bed dong mot calo labwol wic do, kur dong bideyo. Bideyo dako oo ni tap gin igoyo lang idi ma nongo ka in cim icim maber tuko iyengo komi woko wa ki vibration ni gunya ginyi ginyi ginyi ginyi nongo tye ka wacci ni kabok lok dong odonyo oo. Ka onguki ma itye gang lajuk lutino ki woo cwiny cinema ne. Dwong mego, pien pol pa kare nen wun imego. Eh? Ka in, in dano ma mego pe pud pud ti girlfriend, ma pud ti, ti day school lima lima, lwongi pe obin. Ubed tu dong ki berenge, ka berenge pe onong ful, en dong obolo lwak. Oh, nen ni jemi dong. Nen. Meni enene ni en gin wun wutim cul peke ye wun en wun en kaka wai jami me cul pa mito kemme kede ineno jami me nono ni ma naka yanga ocak inyero i gene i gene video ka en eh wun ngeyo moni an aye ayo video miya ki wiye. Video ka in dong io i YouTube bota video ma an dong ayubo ma bene mukene pe aketo i YouTube en omiya ki wiye weng lok mapapat. Ineno? Ci ni enoni gin omyero in inen labongo bene cwacwacwacul. Eh ine nene wi dit cel wi omot kodi ni. Eh di dong kong subscription nonga ken. Ngatu wail ci chul be chene be pekke. En dong tici kako nyero kako nyero kako nyero. Mm. Ngam amedo kwo i kumi. Dong waduk cen do lok kum lok i kome. An naka nen atiro ka maleng. An waci me acel ko myero wan ofwo lutino wowa ni. Tino cha Ngeyo ngwonyo ngwonyo me lok ma gubedo ka winye i kit ma gin obedo ka lok me tela ci iya yom inge Acholi ba kaka Acholi ka in aye imito nongo kaka ma cwinye leng ma timo kica ci dong in ibino i Acholi lok ma obedo tye ni ni an apwoyo aye General gine General Tema ma oguro gitye nino i Acholi nyo owinyo koko pa admin admin owinyo koko pa fam soko oriyo tal wa lutwaggi-ni kong waci tye wanenu kong lok pa tuku mudongi ka lok me ywe tye ka kal wa kany ka wun dong wumito gilok lutelo-ni loko lacen nya ci ya yom ni koc odugu cen kapten bene odugu cen Tim odwogo cen, ee, won kom bene odwogo cen, lakan lim mogo dano ni weng odwogo cen dong. Lawor lutino ocito i bar kwica, mm, gutuko macalo wa ibe loko mo keken pe. En aye ki kit pa Acholi dong en-nu. Eh, pe ilwoko lawinyi ka maleng. Ineno? So wan ko pwoyo lutini, lutini ocito gweyo odilo ma kilwongo ni FUFA drum, gugoyo quarter final. dok gukobo gucito ki final dong i cemi final dong ka ma neno an amiyo iye lok pien tel tol-le ocakke ba ngeyo gin eni nongo iye cweyo coro cweyo coro ocakke o draw gin ma kilwongo ni i odilo kilwongo ni draw pien lokne gicito gikwanyo nga ma omyero dong omake ki anga tim angwen dong qualifying kun bedo ma waloko tim angwen tye me wot i semi final. Jo aryo ma biloyo kun dong wa i final. Oniango eh, pe, pe wun jo ape oniang odilo. Eh, eh, Arsenal eh. Wo nono labongo niang. Niang we. Dong, lok dong tye kuman. Ni, i kin jo mu qualifying, tye iye Acholi province, Lao province, West Nile province ki dong nam agikkine lamego ma kilwongo ni Tooro-ni en bene okwalifai. Nau wiwu po ni i tuko mukato angec-ci kono i tuko ee tuko mukato angec-ci Acol otuko ki Tooro ma awobi cito wa pwod pe ocol ka ca. piny kwica. Inen, dok bene i kare ma gucito ma gucito i oro, en kunu kunu tika obedo cwii jwii ba? Eh? Kunu cwii. Inen, awobi cito kunu. Ma awinyo ni gin cito cung piwa kunu ba? Hmm? Ka wun jo muniang pe cungu, ci dong wungene ni lutino dong cito cung pi kaka kunu. Ineno wa, ma kare ma gin ocito kunu, ma ka dong ineno tuko dong orii mwaka adada acel, kara ka pe ineno aber, ci ibipo ni lutino dong tye mwaka acel dong nge gimoni wa. Piny kunu. Manyo ni jo tye ka cito gang. Eh? Lok tye ka kenyo. Dong ka ma tele tye iye, En aye dong lango bene mito ni gin ecit kunu. Eh? West Nile bene mito gicit kunu. Dong lutel tol atek otwalo doki. Ingeyo i kinwa me kumal me Uganda, ribbe wa tek tek mo ka odilo ti West Nile wan wot kunu gicito gicwako giko gugo ta gino mo iken ongol nyimgi. Mo obino ngole inyim lango kenyo. Go ngut ki kwik aceng ca culu pong i lira kenyo. Pinge weng bedo mere yala yala yala yom cwinye ken ento koko bedo tye ba. Koko bedo tye. Koko ma tye madit dong tye i kom fufa drum. Co pe tye adok gang. Tutwalle i lango. Wun ocito ka neno dilu ci dong Kidnap tye ka timme, man nap. Ne, wun pe tye dwogo gang. Man nap tye ka timme, man nap. Odwogo wa odiko, odilo ango? Nen kwoko pa mon ma. Dong, an me anena an awaco ni lok pa toro-ni ma dano tye ka tele dano weng myero gicit toro-ni. Pingo mo? Ci ngat munu wacca we atoro laceng ca kare ma aculo cat kunu weko rekod ba. Weko rekod kunu. An we oo. Eh? We ya aculo aculo kunu calo awinyo ngunyono myel ene lakubu kubu ni paka gutuju pii ba. Ee, med ingom ma jone dya. Tuju pii kun pil. Tangi. e wa ywa manok. Mm. Mm. Kakare. Dong, pi tim ma gin timo kun laceng cana. Lok tye ni omyero acwal iye dong i drawing ki toro. Ento kare ma an akati ki lok en ni lang igi pe obedo yom. Ci an atito bene itgi an wai wun iwu pe yom i pingo? Wek an atitwu pingo wun aye pe myero cet kunu. Me acel, lang ni ceng ca odonyo i record em gin wa ci mon pe obed inyim mutoka. Meno aye lok ma Kancil pa Lango okatti kwede ba ni amoni pien i coo ka tye dwoyo mutoka eni i cucu gi eni eni tipa gini uuu cinge bedo ka cer eni ni gear lever ni kadong onongo adong tye ingete keny ci gear lever tye ka cero waya muru ineno. Dok gin giwera mona itye ka kelo gin icoro wang coko pien dwego nunu pien oneno gin aber tye ka gin arema rema cito yoko dano nongo accident ci akelo to kancila me lok kit dong otamo kede dong ocung wiye kwici kwici an jweti gudok ni accident-ni ginongo nining

ci nongo tye waya awang mac inen koko tye ka kenyo weko wai mon nongo obed angec ma nyuto ni ka kot dong tye go mon angec kunu ka ceng tye madit go mon angec kunu yamo ma otye ka bino ki lapiko go mon angec ci ni ene to pe yom an right ma this is not life between home ba wun icoyo i lawa. e wudwok cwinywu ba in ka dong in dano ma in latal con kite no dong iwagi idwo dege ma dong wang ngato pe bedo kenyi pwodi be yoko wa pol be pe nwari in dan ma lajok mere naturally eh gin atye in myero imak brek ma megi in i komi pe bedo akok i kom mo dong pi lok-ki enone ni en awa wun wang atam ni wun myero wucit west nile Ka wun tye ka mito pii ni wumito neno pii e ki nam pa kwacci ene i romwu man pe cik ka wun tye ka toro cik ineno dong lok tye ka kenyu an awaco ni solution ma dong wamoko Eh, ma lok emi ocit bot fufa ba. Wun jo ka an da lok, wun te ci cwe cor, wun wuwinya be. Wan wun, because wan obedo ka ribbe. Wan acel wan me kumal me Uganda, obedo ribbe. Wan omoko ni, ka ci kikwanyo ni Acholi, ene do otuk ki Toro, lango do otuk ki West Nile, pe balo. Gina dong tye ene ni, tuku pa Lango ki West Nile omyero obedi cabiti eni. Tuku pa Acholi ki Toro obedi cabiti cani. Dong ma nyuto ka Lango tye ka tuku ki West Nile wan wot arua. Aya meno nongo first leg. Second leg ka dok Lango tye ka tuku ki West Nile i lira wan dok wot lira. Aya cabit moni eno ma dong nongo Acholi dong cito i kulu kwija. Eh? Mane wuni West Nile, wuni Lano, wan nung weng kulu kulu. Eneno? Ento lok ma dong pire teko nung tye ni pien bar pe je ding. Eh? Bar kit gumbe ding. Wanono ni, oh man away. pa acwele ki to dong obed weng kunu nen ma kita kunu ngico twali wanongo ni dong kono myero giye gitong en oduku ki beyo iwek ya oduku ki beyo iwot kede pi wang o pien piny kunu ngic ba ineno lok dong tye ka kenyo. Ento tim mutimme mwaka okati ma giweko lutino kunnu-ni, en i kome gin oturo cwiny mon ma kombeddi mege tye ka lega ba, mege tye ka lega matek ni tuku-ni onongo myero anene kikob kakareo but acwale ceng ca awinyo lok mo gubedo kati ni pingo giweko gigik lwerogi, an myero aca Kampala. wek gin giko lweno omyero nen ngat mo wek gituk bwo yale kany ineno ci me compensating kong nongo wakal Kampala wacit dong piny ka ma onongo dong nene wan omoko iye wat dok bene i kin cities madongo ma tye ka timo maber Gulu city kacel ki Fort Portal gin tye i level ma rom oweko ka inen rwatte tye i kingi ma nongo rwatte tye maber mukato kakare. Dong kuman pa lubok lok an abidugu cen. Hmm? Tim be i subscribe pien pud lok tye mudong. Lok a WhatsApp group tim tye ka timme mapol pud pe aba lok iye. Man pud atye yubo guvna mir ka cam dek ma mit ka bi lok lok enone ni. Eh? Lok mukene tye i kin jami mo myero in inen ni in laco myero ibed kede.

Kono ikwanyo lange ni otuk i toro, kono ikwanyo acweli ni otuk i toro, kono ikwanyo West Nile ni otuk i toro, wan ni iwenge icito toro. Lok ma pana we dyel dong pa watye amita. Kaboko lok, kigonyi.